א גוטן טאג חשוב'ע און טייערע צוהערער. אתה בחרתני מכל העמים זאגט מען ביים דאווענען יום טוב. דו אייבערשטער האסט אונז אויסגעקליבן פון אלע פעלקער. אזוי אויך יעדן טאג ביי שחרית זאגט מען ובני בחרת מכל עם ולשון, און אונז האסטו אויסגעקליבן פון אלע פעלקער. ווען איז דאס געווען? קוקט אריין אין שולחן ערוך, שטייט אז ווען מען זאגט די ווערטער ואני ואכלתי מקל אן ולשון דארף מען טראכטן וועגן מתן תורה, מען דארף געדענקען מתן תורה, ווייל דעמאלטס איז עס געווען. דער אייבערשטער האט בוחר געווען אין כלל ישראל בשעת מתן תורה. וואס לכאורה ביי מתן תורה האט די אייבערשטער בוחר געווען כלל ישראל. גייענדיג צוריק, אברהם אבינו האט געדינט דעם אייבערשטן, די אייבערשטער האט אים געהייסן גיין קיין ארץ ישראל, ואעשך לגוי גדול, יצחק, יעקב, שפעטער, די אייבערשטער הייסט משה רבינו גיין צו פרעה, זאגן ער זאל ארויסנעמען די אידן פון מצרים, זאגט ער בני בכורי ישראל, דאס איז מיינע קינדער, איך וויל זיי ארויסשיקן פון מצרים. אידן זענען שוין בנים לה' אלקיכם, איז וואס איז דא געשעהן ביי מתן תורה? אתה וחתני מכל העמים, ובני ובכרתי מכל עם ולשון? כדי דאס צו פארשטיין דארף מען צוערשט מקדים זיין וואס מיינט דאס אז דער אייבערשטער האט בוחר געווען, וואס טייטש בחירה בכלל? אז איך האב צוויי זאכן, און איך וויל נעמען איינע פון די צוויי, און איך נעם דאס ווייל ס'איז געשמאקער, ווייל ס'איז זיסער, האב איך בוחר געווען אין דעם איבער די אנדערע? פשטות, יא, דאס טייטש בחירה. איך בין בוחר אויף דער זאך איבער די אנדערע זאך. אבער לאמיר פרעגן אזא שאלה, לאמיר זאגן ס'שטייט איבער מיר א מענטש מיט א דיקן שטעקן און ער זאגט מיר נעם אט די זאך, און איך נעם עס, האב איך בוחר געווען? האב איך אויסגעקליבן די זאך? יעדער וועט זאגן גלייך, אוודאי נישט, איך האב בוחר געווען? דער מענטש שטייט איבער מיר מיט א שטעקן, האב איך גענומען די זאך, איך האב נישט בוחר געווען. איז אויב אזוי וואס א חילוק צו א מענטש מיט א גראבע שטעקן שטופט מיך איך זאל נעמען דער זאך אדער די געשמאקייט פון דער זאך, די גוטסקייט, די חשובקייט, אדער אז ס'איז ביליג האט מיר געשטופט איך זאל עס נעמען, סוף כל סוף בין איך געצווינגען צו נעמען דער זאך. ס'דא פארשידענע מעלות פארוואס איך זאל וועלן נעמען די זאך, דאס טייטשט נישט בחירה. בחירה מיינט כ'האב נישט קיין שום סיבה צו נעמען דאס איבער די אנדערע זאך, און איך בין בוחר. כ'האב אויסגעקליבן דאס איבער דאס. פארוואס? אן קיין פארוואס. ווייל אזוי האב איך מחליט געווען. וועגן דעם אויך קען אמאל א מענטש בוחר זיין זאכן וואס איז אקעגן די טבע. דער רמב ם זאגט אין הלכות תשובה, די גאנצע ענין פון בחירה חופשית איז א יסוד וואס ליגט אויף דעם. א מענטש קען זאגן איך האב א תיבה צו טוען די נישט גוטע זאך. זאגט דער רמב ם ניין! וואס טייטש בחירה? בחירה מיינט אז איך קען בוחר זיין צו טוען זאכן אפילו אז ס'איז אקעגן מיין טבע. אפילו איך האב נטיות צו טוען אנדערש, קען איך בוחר זיין בבחירתי החפשי. לאמיר גיין א טריט ווייטער. ווען איך בין בוחר צוליב א געוויסע סיבה, אדער משה'ס געזאגט, דאס הייסט נישט בוחר געווען, דאס הייסט כ'האב גענומען. וועלכע חלק אין מיר האט מחליט געווען צו נעמען דער זאך איבער די אנדערע זאך? ווי געשמועסט, פארוואס האב איך עס גענומען? צוליב א געוויסע סיבה, ס'האט א געוויסע מעלה, ס'האט א געוויסע חשיבות. קומט אויס אז וועלכע חלק אין מיר האט גענומען דער זאך? דער חלק וואס האט א פארשטאנד, ס'געט אן ארט אויף א מעלה, אויף א חשיבות, אויף א טייערקייט. און די דרגה פון דעם נפש וואס איז העכער פון געבן א ארט פאר עפעס וואס ס'זאל זיין אינדרויסן פון מיר, דארטן האב איך נישט בוחר געווען, ווייל דארטן קיין שום מעלה איז ביי מיר נישט תופס מקום, כ'האב נישט קיין שום געשמאק אין גארנישט. אבער ווען איך בין בוחר בבחירה חשית, איך בין בוחר נישט ווייל ס'איז דא א געוויסע מעלה, נאר ווייל אזוי האב איך מחליט געווען, וועלכע חלק אין מיר איז בוחר? די טיפסטע חלק, דער עצמיות פון דעם מענטש איז בוחר צו נעמען אט דער חלק, אזא מין חלק אינעם נפש וואס געבט נישט קיין ארט פאר קיין שום מעלה, פאר קיין שום חשיבות, גארנישט מיינט נישט גארנישט, יעדע זאך איז די זעלבע, דארטן בין איך געגאנגען און איך האב בוחר געווען איך וויל דאס איבער דאס. איז ממילא אז די אייבערשטער זאגט אויף אידן בני בכורי ישראל אידן איז מיין קינד. ווי נישט ווי איז דא שוין דא עפעס א געוויסע חשבון, ס'דא א געוויסע טעם, א געוויסע סיבה וואס דער אייבערשטער האט א נאנטקייט, האט א ליבשאפט פאר כלל ישראל. דאס איז דאך מיין קינד. ס'קומט פון מיר. אבער ובני ובחרתו מכל עם ולשון, דאס איז געשען ביי מתן תורה, דאס איז געשען א נייע זאך, אן קיין פארוואס, אן קיין שום טעם, אן קיין שום סיבה. אן קיין שום מעלה, זאגט דער אייבערשטער איך בין בוחר כלל ישראל איבער די אנדערע פעלקער, מכל עם ולשון אלע זענען די זעלבע, דאס איז געשען ביי מתן תורה, ובני בחרתו, און ווי גערעדט פריער סיי אז דאס קומט אן קיין שום טעם, און במילא וועגן דעם אויכעט אז דאס קומט פון דעם טיפסטן פלאץ ביים אייבערשטן, אין אזא מין פלאץ וואס די ענין פון בני האט נישט קיין שום חשיבות. מיט דעם וועט מען אויכעט פארשטיין א אינטערעסאנטע זוהר דער זוהר זאגט, תלת קשרין מסקשרין דא בדא, ס'איז דא דריי קניפן וואס פארבינדן זאכן איינע צו די אנדערע. ישראל, כלל ישראל, זענען פארבינדן מיט אורייתא, מיט תורה, מצוות. און נוראיסע, די תורה איז דאך פארבינדן מיטן אייבערשטן, קומט אויס אז אידן זענען פארבינדן מיט די תורה און די תורה איז פארבינדן מיט דעם אייבערשטן. פרעגט זיך די שאלה, איז דאך עס נישט דריי קניפן? ישראל מיט אורייתא דאס איז איין קניפ, אורייתא מיט קודשא בריך הוא איז א צווייטע קניפ, ווי איז די תלת קשרן? ווי איז דא דריי קניפן. אבער לויט ווי מ'האט יעצט געשמועסט איז דאך זייער גוט. ס'איז דא איין ענין ווי אידן ווערן פארבינדן מיט דעם אייבערשטן דורך תורה און מצוות. אידן לערנען תורה, זענען מקיים מצוות, זענען ממשיך אויף זיך א געוואלדיגע קדושה פון דעם אייבערשטן, און דורכדעם ווערן די אידן פארבינדן מיט'ן אייבערשטן. אבער דערנאך איז דא א אנדערע קשר וואס די אידן האבן מיט די אייבערשטן, א קשר וואס גייט דירעקטלי מיט'ן אייבערשטן, נישט דורך תורה און מצוות, פארוואס? ווייל אויב די מעלה פון דעם איד איז צוליב די תורה און מצוות, איך זיך ווייטער, האט די אייבערשטער בוחר געווען אין כלל ישראל, אידן האבן א קדושה, זענען מקיים תורה און מצוות, אוודאי איז דא א מעלה אין אידן איבער די גוים. דאס טייטש בחירה? בחירה מיינט דאך אז ס'איז נישטא קיין שום מעלה אין די זאך וואס מ'איז בוחר. קומט אויס אז דאס אז דער אייבערשטער איז בוחן די אידן קען נישט זיין אז ס'איז צוליב תורה און מצוות, איז ממילא קומט אויס אז ס'איז דא צוויי ענינים, ס'איז דא ישראל וואס ווערט מחובר מיט אורייתא און דורך דעם מקדשי בריחי, און נאכדעם איז דא ווי ישראל ווערט מחובר דירעקטלי מיט דעם אייבערשטן מקדשי בריחי. אזוי ווי א רינג, ס'איז דא ווי אזוי די אידן ווערן מחובר מיטן אייבערשטן דורך עריות, און דערנאך איז דא ווי די אידן ווערן מחובר דירעקטלי מיטן אייבערשטן. דער אלטער רבי זאגט אין תניא, אויף ובני ובחרתו מקלם ולשון, אויף וואס גייט עס ארויף? אויף נשמת ישראל, די הייליגע נשמה פון דעם איד וואס איז חלק אלוקי ממעל ממש, דאס איז די אייבערשטער דארף בוחר זיין, שייך איז אים א בחירה, ס'איז דא אין דעם א מעלה, ובני ובכרתי מכל העם, וואלוזשין זאגט די אלטע רבי גייט עס אויף די גוף פון כלל ישראל, ווייל די גוף פון כלל ישראל קוקט אויס בחיצוניות פונקט ווי די גוי'אישע גוף, און דארטן וויבאלד די אידישע גוף מיט די גוי'אישע גוף קוקן אויס די זעלבע, ס'נישט דא א מעלה אין די אידישע גוף, על כפארן בחיצוניות, איבער די גוי'אישע גוף, דארטן איז ווי בוני ובחרת האט די אייבישטער אונז בוחר געווען. יעצט אזוי, אויב די אייבערשטער האט אונז בוחר געווען אן קיין שום מעלה אן קיין שום סיבה, קודם כל וואס א שייכות האט דאס בכלל מיט מתן תורה? און צווייטענס וואס דארף מען האבן תורה און מצוות? וואס דארף מען האבן ישראל ווערט פארבינדען מיט אורייתא, און דורך ישראל אורייתא ווערט מען פארבינדען מיט קודשא בריחי, אונז האבן דאך דעם קשר מיט דעם אייבערשטן אליינס, ישראל מיט קודשא בריחי. די מעלה פון די נשמה, אנטשולדיגט, די מעלה פון די גוף, וואס די אייבערשטער האט בוחר געווען. וואס קומט דא אריין די גאנצע ענין פון תורה ומצוות? נאר וואס דען, דאס אלעס אז די אייבערשטער איז בוחר, דאס זעט מען נישט אן. אז די אייבערשטער האט בוחר געווען אין א איד, אין די גוף פונעם איד, זעט זיך דען אן א חילוק פונעם אידישן גוף אפילו נאך די בחירה? זעט זיך אן א חילוק פון דעם אידבישן גוף און דעם גויאישן גוף להבדיל. א איד וואס דער אייבערשטער איז בוחר, ובני בחרתו, אבער עס איז נישט דא קיין תורה און מצוות, זעט זיך אן די בחירה אין דעם איד? די בחירה איז מצד דעם אייבערשטן! דער אייבערשטער האט בוחר געווען, אבער וואס איז מצד דעם איד וואס איז נבחר געווארן? ווי אזוי זאגט זיך עס ארויס ביי אים? אויף דעם איז דא די ענין פון תורה און מצוות. די אידישע גוף ווערט הייליג דורך דעם וואס ס'איז דא א אידישע נשמה, א חלק אלוקי ממעל וואס איז אנגעטון אין דעם גוף און איז מקיים תורה און מצוות. דורך דעם מאכט מען א שינוי אין דעם גוף. און אזוי אויך דער קשר פונעם איד מיטן אייבערשטן איז טאקע א דירעקטע קשר אבער מען זעט עס נישט, ווי אזוי ווערט נתגלה די קשר פונעם איד דירעקטלי מיט דעם אייבערשטן? זאגט דער זוהר ישראל מוראי סערייתא קודשא בריך הוא, דער זוהר זאגט נישט די חלק פון דעם אז אידן האבן א דירעקט קשר מיטן אייבערשטן, ווייל אפילו דער קשר, ווי אזוי ווערט דאס נתגלה, ווי אזוי זעט מען דאס, דאס איז דורך דעם וואס א איד טוט תורה און מצוות, א איד איז ממשיך אויף זיך א קדושה, ישראל ווערט פארבינדן מיט דער רייסען, דורך דעם ווערט צוויי זאכן, די ערשטע זאך איז, ישראל ווערט אן רייסער, רייסער מקודשא בריך הוא, די שייכות וואס די איד האט מיט דעם אייבערשטן דורך תורה, אבער דורך דעם ווערט נתגלה נאך א טיפערע קשר וואס די איד האט מיטן אייבערשטן, דער קשר וואס די איד האט צוליב די בחירה וואס די אייבערשטער האט אונז בוחר געווען, איז ממילא וואס מען קען ארויסנעמען פון די געוואלדיגע ווערטער פונעם רבי'ן, ווען מען קוקט אן א איד דארף מען וויסן וואס איז דער איד דער איד האט דער אייבערשטער בוחר געווען אן קיין פארוואס, אן קיין פארווען, נישט ווייל ער האט עפעס א מעלה, נישט צוליב זיין תורה און מצוות, ס'דא וישם לי סגילו, נאכדעם קומט ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, דאס אז דער אייבערשטער האט בוחר געווען א איד דאס איז די מעלה פון דעם איד. נאר וואס דען, מען דארף אז דער בחירה וואס דער אייבערשטער האט בוחר געווען דעם איד זאל זיין בגלוי, דארף מען טאקע זען אז די איד זאל מקיים זיין מצוות, ער זאל לערנען תורה, און דורך דעם קומט ארויס און ווערט נתגלה דער טיפע בחירה וואס דער אייבערשטער האט אין דעם איד, וואס דאס מאכט אז א איד זאל זיין פארבינדן מיט'ן אייבערשטן און צום אייבערשטן אין די טיפסטע מדריגות, צום עצמות פונעם אייבערשטן, דארטן וואו ס'איז דא די ענין פון בחירה. ס'איז געוואלדיגע געוואלדיגע זאכן, אביסל טיפע ענינים, וויל אריינקוקן, דאס איז צוזאמגעשטעלט פון עטליכע שיחות אבער בעיקר פון די שיחה אין ליקוטי שיחות חלק יד א' עמוד פֿינף, און לקוטי שיחות חלק יד ח' עמוד פֿיר הונדערט און זיבן, א גוט שבת.